Namaa hin jaaladhu wanna dhorkitee mi? Akkeetti namaa hin jaaladhu wanna dhorkitee onnee tiyya dhukkubaan na galchititti azaaba laallu wallaa azaaba si haa buusu. barnootni hulii si hafe ilma kiyya naan jeetu akaafaa na bira dadhabatee mee irraa ol ka'ii naan jee ogummaa irra taa'u jirti oggora irraa ka'e Lakkaawii naan jee uraa Ammoo san fedhii kee sii guutee maal hin qabu. Anis waa hammeenyaa fi miti. Muqaddummaan kee haa toluufin si dura dhaaba.
Abbata kiyya irraa aadaa jabduu yookaan waan takka takka wareersitee mataa kana na uwwistee fi si waama. Si waliin mari'achuuf si waama asitti. Maaloo nagaa miti. Nagaya alhamdulillah rabbi hamtuu nutti hin fidu. Ammoo ah, mudannoo eegaan addunyaa kanarratti argame mudannoo lama jajjabduu hedduu mataa na dhukkubseetu hirriba na dhorkeedha. Saniin isinitti hime jeetiin isin waamee. Kanaafuu namni egaa saayibboon ofiitti hafuura fudha saayibboota ofiitti wanni isin yaameefis sanii caalaanis egaa gurbaa nama wajjin dalaguu yookaan harka kiyya kalamataa isin beektan isaa. Isaas akka waluma asumaanuu bartan jeetii waame. Ta'e ammoo ani bakka kana keessatti Yeroon yuunivarsiitii barachuu ture. Akkasittiin biyya namaatti amata kudha torba baradhee asitti eebbifamee hatattamaan gammachuu tana warra keenyaa wajjin qooddadha jedhee akkuma beektanitti makiinaa kiyya gaaza guuttadhee kararra bu'e. Osoo aduun natti hin dhiineen warra keenya dhaqqaba jeetiin osoo makiinaa bararsiisu jiru qilleensa kanarra goommaan tokko kute jechuudha utaale irraa. Akkasitti makiinaa qaa- dhaabee rabbiinis na baase naan garan gallee naa tolchu yookaan laftiin hin jiru lafa baadiyyaati hin dhihaattu warri konkolaataa sirreessu. Waan hin dhiyaanneef achi taa'aa ilaale. Makiinaa tana ol fuudhee deemuu hin danda'u. Lafti inni irraa dhufees lafa dheertuudha. Silaa itti fuulleeffadhee deemuus fuuldurri kiyya dheera. Walakkaa kanatti narraa cabe makiinaan. Akkasittiin achi taa'ee hiraaraa ture namni tokko kana gargaarus hin arganne. Yeroo silaa dimisaa toora makribaa kana gahe jaarsi tokko Sangaa fi akaafaa keenya kan lafaan qotan ni beektan. Gurmuurra kaayatee sangaa isaa shorroo isaa achi na dhufe. Anaa rifatee bineensi asitti na nyaachuun oolu jedhee akkanatti qalbii sana hidhee ta'a. Akkasitti dhufe jaarsi. Akkasitti yaa ilma kiyya maal taatee maaltu akkana si rifachiisee as si kaa'e naan jedhe. Yeroon yeroo galgalaati karaa gandaan baatu naan jedhe akkasitti biyya tana hin beeku aabboo haarayaa fi Lafa dheertuu irraa hin dhufee konkolaataa kiyya kanaatu akkana ta'ee gomaa utaalee kanaafuu konkolaataa kanas asi dhiisee deemuun natti ulfaattee adeemsa karaanis natti fagoo yoo miilaanis niin deema jee gaara kana keessa beesina nyaata yoo dhuf duuba deebi'ees akkasumatti bineesina nyaata karaan deemu wallaaleetiin dachiin cuftina cufamtee abboo kiyya akkasitti taa'u jira nama konkolaataa kana naa tolchullee dhabee Akkasitti yaa ilma kiyya eessaa dhuftee jee akkanattiin amma nu barataadhaa amat kudha torbaan warra keenya irraa fagaadhee barachuu ture barnoota san fixeetiin arra gammachuu tanaan warra keenya wajjin qooddadha jee akkasii bararaa deemu jiraan jeeni himeef jechuu jaarsaaf jaarsi mataa loleetuma akkana nan jedhee akaafaa lafaan akaafee biyyee qofa horofa qaba akaafaan san akkana lafan na bira dhadhabeetuma yaa ilma kiyya naan jedhe ati waan baranne barnoonni hulii si hafe ilma kiyya naan jedheetuma akaafaa na bira dhadhabatee mee irraa ol ka'e naan jedhe ogummaa irra taa'u jirti ogummaa irraa ka'e lakkaawii naan jedhe uraa meeqa qaba ogummaan kun uraa shan qabaan jedhe

Makiinaan tun si galchite moo sin galchineeyii naan jedhe. Isiitiin haa aabbo jee lafaa ka'ee goommaa sadeen irraa yakee itti hidhadhee hanqaan itti hidhadhu na bira dhaabbata jaarsi kun. Akkasitti barnoonni sirraa irra ta'e yaada makii. Barnoota baradhuu naan jedhe akkasitti mataa lullee. Wallaahi waa barnoonni ka barannu kanaani ka uumamaa rabbi namaa kannuu irra caala jee mataa gaqqabee achii fiigaa galeen si mindaa mudannoo gaafaan dardaraa na mudatte tun ammaas ta san daranii na mudatte umrii tanaa Ammaan tana. ta ammaan tanaa Kana namni biyya tan ammaan tanaa qabdu. waan ajaa'ibaati tun intalumaan dhalee guddisee asin geetu umrii tanaan hariifa yookaan ilmaan teknolojii ta'uu siin agarsiisuudhaan sammuu tiyya tanarratti mana poostaa banatte. Akkamitti?
Yaadii si taphaachuun ta'a ajaa'ibaati hedduu na didde dubbiin tuni. Hayyee.
Mee seenaa isinumaaf hin bana. Hayyee. Akkuma isinillee hin bartan isinumaa qofaa miti kadhannaa qabu. Caalaan Akka ilma kiyyaati na bira guddate ijoollumaan dhufee. Ayi. Deebi'ee namni niin qabeenya kiyya itti amanu isa kana. Ayi. Intalti tiyya yeruma takka argitee waan irratti argite hin beeku isa kanaaf barruu barreessitee fi mana goostaa banattee ni beektan koofiyaa tana yookaan aduu faarraa ifirra kaayaa Asuma keessatti waraqaa deddeebituu dhooyfattee anummaan boostaa ta'ee fi gurbaa isiin jaalatu san bira geessee gurbaa isiin jaalatu biraayis waraqaa irraa fide waan isin ajaa'ibsiisu. Intalummaan tiyya nama bira jechuudha. Ijoolleen teknoolojii.
Ajaa'ibaati. Hedduu na dhibde ammoo. Gafaan shaba daldalaatis waan saniin na qunname eegaan arra nama guddadhee as waan kanaatiin argee isinitti gabaa waan tana waliin isinii neefis waan biraatiif miti. Isin namni isin jaalattee dirqama itti gootee loltee boo siin fana loon neeruu baatte isin dhiisu jettee handurtuufis gurgurma kiyya kana caalaa. Wanni isin isin waammadhee fi marii isinirraa barbaaduufis kuma isinis natti eebbistanii gurbaa fi intalatti yoo walitti hin kannaafan duraanis isa malee namaan amanu qabu. Anis rabbiin intala takkittii tana naa kanne. Qabeenyi kun cuftinuu kan ilmaan kiyyaati. Isaan lamaan kana akka du'aa'ee waliin naa gootanii fi walii kannuufiin si waamee isin gabaa

Babaa ni jaaladha bar. Jaaladhee. Jaas dafii amma bakka manaan jiraatti dafii na kottu amma kottu.
Abbo maal nagaami maaltu si mudate? Maal wanni kan na yaamte maaltu maaltu ati fi jinni hin beekuti. Biqiltuu kanarraa maal qabdan? Qe'uma tanatti arguu sin fedhu laata? Arraan boodu aduu ammaan tanaa tana haa qabadhu waan kee fudhu asitti hin dhaabbatiin isin jedhe. Qe'ee tanaa dhaban.

Baaba,
ati namaan hin jaaladhu waan na dhorkiteemi. Baaba, wayi siima. Ati namaan hin jaaladhu waan na dhorkiteemi. Akka ati namaan hin jaaladhu waan na dhorkitee onnee tiyya dhukkubaan na galchitetti azaaba laallu wallaahi azaaba si haa buusu. Caaltuuti mee takkuma na dubbisi baaba takkuma na dubbisi haa. Eh? Eh? Kan biyya kuttee jirti. galtee sheenaan irraan baane hafte hambiftee kutte harka kan dhalate hundi irraan gallatti Yaa ilmoo kiyya sheenaa natti hafifte jechuu ta'e. Haaya maaliin godha silaa? Utuun gaafuma san fedhii ta'e sii guutee maaliin qabu? Anis waa hammeenyaa fi miti. Muqaddummaan kee haa toluufiin si dura dhaabbadhe. Silaarra sheenaa natti hin taatu gaafasuma san utuun si kannee maaliin qabu? Haaya rabbi sitti haa araaramu. Umaa rabbiin kiyya siif haaraa. Odoo dhiifama naan godhin kutte. Yaa intalati leensaati jira. Rabbi raafata siif haa deemu. Maali intalati? Bikka kan deeme irraan gallaggalte. Maal haa godhu?